Nyaitika ndeyekuti handi mukongono zvakaita apa apa matosvika mvura yadzikira mvura kubva apa pagedha tangira pagedha kunobuda mumba kusvika kuseri mvura iri kusvika umu mumba umu handi mukonao zvakafanana iyi parafini iyi parafini yamvura yegege saka isusu madrain edu drainage yedu yekanzuru iyi haisi kufamba handi mukona saka izvozvi izvi fungai kuti vanhu vanogara panapa vanogara sei mudzimba umu mawadrop mibhedha zvinhu zvese zvingori mumvura saka hapana magumbe zvese izvi zvese zvamukona izvi imvura yega yega zvokuti kana marariro hapana zvokuti dai kuri kunzi kanzuru yaikwanisa kutibatsira panhau yekuti drainage system yedu yekuseri ifambe i think dzimwe nguva mukada kuvafonera vanongoti tichauya havauyi vanozouya after one week vandimoona ma saka mukutaura kuti vanogara sei ipapa vandimoona saka hazvina kutimirira mushe kwese uku ndozvakangoita dzimba zhinji muno muraini munomu dzapinda chi dzapinda mvura tamuka kuma ndofuka kumatuku pakati posiki papapo saka patamuka so mwana ati andokumuka kuita weti saka paamuka taona mumba mwese makazara mvura tazama kukorobha kusvika kusvika kuye kusvika kunze kuchene but mvura yaramba kubuda nanhasi tiri ngokorobha iri kuramba kubuda chekutanga mwanangu takapiwa dzimba ino imba inoyi ndakaipiwa 1962 ndichiuya muno ndanga ndisingamboona dambudziko rakaita sairo riri dambudziko randasangana naro nhasi rakatonyanyisa matambudziko andambenge ndichaona emvura iwayo iri ranhasi rakatonyanyisa nokuti izvozvi ndiri panze handina chandadya kana chimwe chete nepamusana kuti dzimba dzese dzakazara dzese dzakazara nemvura asi ndiri kufunga dambudziko iri rakaunzwa nepamusana pei pechimudhadhadha chamakavaka muna beatrice ichi nekuti ndo chimwe chinhu chakatipamidzira mvura zvakanyanyisa nekuti mvura iye zvinoizvi haa dzimba dzese dzakazara dzakazara fanika inini handichakwanisa kututa mvura yacho handichakwanisa kudii saka handizive kuti ndoita sei tinoda kuti mutibatsirewo hatizive kuti tobatsirika sei nepamusana pemvura iyoyo nekuti mvura iyi yatotinetsa ndashaya kuti toita sei dzangu dzimba dzese dzakazara dziri five dzakazara dzese kuti ukupe hapana makupiro inoramba ichibuda chete mvura nekuti iri kudzoka nekuti mvura yayoenda kumaindastiri saka iye zvino aichaenda kuindastiri yakavharwa necomplex yamakaisa muna bitsits road saka handizive kuti munotibatsirawo sei kwese everywhere imvura masuweji futi ndezvimwewo izvi kubva pakwava kwasunshine bazai kai amene kubva gore ripi ndokwava kuri kuwetland ndokwaifanira kunge kucherera mvura ichienda iko zvino zvemvura isu sina kwekuenda iri kusinina mudzimba dzedu tashaya rugare tasaimone magumbeza aya atota vazukuru vangu vangu vakatorara panze tatopererwa kuti toita sei amhene kuti nhasi toita sei koti varidzi vedzimba idzi avapo tiri kushaya toita sei taneta nekukupa mvura mumba tibatsireiwo tiri vagari vemumbare tibatsiro tokumbira rubatsiro asi kuzati toitawo sei enozvina vazukuru vangu hanzi vatorara pai inini wacho handizondorara pai Tasamune magumbeza akatota zvese tasamune mumvura mu pamba apa pakati pakaningirika pa paningirika pakajenga mvura kuda taneta nekukupa mvura tiri kushati mvura iri kubva paisiweji taikumbirawo rubatsiro vanhu vekune dzimwe nzvimbowo nevemubare kuti tibatsireyo onai zvaita mvura iyi siweji tashati toita sei nazvo hatina kumborara ndofunga munguno yandakatopfeka gauni kuratidza kuti ndanga ndakatorara mvura payapinda mvura yapinda mudzimba muri kungozviona kwese uku imvura yega yega hatina kana tomborara natu mvura tanga tamvura vana vese munguona magauni vakangopfeka kuratidza kuti vana vana mborara mvura yapinda magumbeze muri kungoona kana property hembe zvinhu zvese tatobuditsa panze haa zvina kumira mushe kuno kuna pazanongo kunationary kunoku nokuti mvura yanaya zveshuwa ende yapinda motigadzirawo matoilets mvura yacho yanga ichi yakavhara matoilets haasi kumbofamba tigadziriro kanzu tingokumbirawo tikadzirgai tigadziriro zvinhu zvinofamba e eh, matoileti kana mukatouya kutendereka kuseruko gomba haisi kupinda mvura haisi kufamba yobva yauya mudzimba macho imomo madreneji akafa ndozviriko kuno kunationary kuno kumbare kuno sitakatouya kuhoride but horide yacho haichambonakidza haichatombonakidza unoya kuhoride mvura tuturu wakutofunga muzanzi kwaunenge uri chichemo chatinacho ndechekuti madhireni haasi kufambisa mvura zvakanaka madziro edu atsemuka matoileti azara saka mvura iri kubva matoileti iri kubva yayozara mudzimba nechiwanzi chazara mvura saka tara yedu yakatenukira one side saka mvura iri kubva yadzoka kuzviwanzi yobva yapinda mumba nomumadziro kutara kwati kutoita hembe dzese dzatota magumbezi atota vana varara mumvura saka magesi abva aenda plus matoireti kutaura kuno kuti kaenda kuseri motoona kwakazara haisi kufamba mvura nemadhireni yedu haasi kufamba musha haasi kufambisa mvura zvakanaka ndizvozvo chichemo chedu chatinacho ndechekuti vave vatitarisirawo zviwanzi zvedu zvazvakaita matereti eno zvidzimba mvura dzazara dzimba mvura iri kubva mumatereti iri kupinda mumba saka utano hatina makuriro atakaita munomu zvaitika izvi zvekuti dzimba dzese dziri kuzara mvura masuwa haasi kufambisa mvura zvatondishamisawo kuti chii chachirudzii nekuti kukura kwatakaita zvasisingaitike izvi Takutoshamisika kuti council yairi kuita basa rayo here mameya acho ari kuziva here kuti ndizvo zviri kuitika munyika munomu nekuti zvinhu zvakadaiwo zvaakutotyisa nekuti kune korera vana hatichaziva kuti vana vanenge vachitambira kutamba vana chaiko chaiko wakutogara dzimba dzacho nyangwe mukazara mvura vana vacho vachagara vari pai Takutoita vana kuti tivaise pamusoro pedzimba here kana kuti toita sei? Kuno kutatambura weduwe uyai mutibatsirewo. Tikutambura vana kubva izvino. Kuna takagara.
Aiwa kana weduwe uyai mutibatsire. Tatambura nazvo izvi. Masuweji nemasuweji madhodho. Plus drainage haifanira kufamba nemvura uyu. Yakavharwa. Iri kufamba nekupi? Mhuri yeZimbabwe kuno kumbare kwaita dambudziko. Zvese mataurirwa manzwa. But we need a solution. Mukuona hembe dzese idzi? dzanga dziri mumba maodrop ese apinda mvura drainage system umo zvaakutosangana nesuwage tiri kutonyatsoshaya kuti tozvifambisa sei suwage iri kupinda nemudzimba nemudzimba matoilets aya dzimba dzese dzakazara mvura idzi hapana kana chiri kukwanisa kakana kuti inooma sei kuchiri kungonaya solution yachina toita sei tinokumbira kubatsirwa because kana vana chaiva kurara vakagara zvikoro zvichafurwa manje manje vana vacharamba vachirara vakagara here we need a solution a permanent solution kutoita sei tiri kukumbira vatibatsirewo kunyaya dzemvura idzi kana iri siweji inonzi chii siweji system yedu kana taripotawo ngavakurumidze kuuyawo plus havasi vanapa laini rese imvura yakajenga tibatsirewo tapota tibatsireiwo kubvira magumbeze zvese vana nesu vanhu vakuru mumba mumibhedha yese yakatota magumbeze tashaya toita sei zvaitika kuma t tibatsirewo mungaitawo basa mukatibatsira kukorera yacho haingatadzi kubata vana vedu saka tichicho chichemo chatinacho tichienda kuna mameya infact meya weharare ndowatiri kunyanyoda kutaura naye kuti aongorore vana vanhu vaite basa ravo sebasa mameyors acho councellors hatingangoti harare imbare chete yaita izvizvi ndofunga kwese yese wo harare yacho yese kunana budiriro chitungwiza efridzi mfa kwose ndofunga madrainage system haasi haachanyatsofambisa mvura mune zvakanaka Ah, kanzuru chaiyo kanzuru kanzuru mwanangu kanzuru tanga tichifunga kuti taifunga kuti kanzuru inotibatsira but kanzuru haibatsiri chinhu kanzuru chaiyo haibatsire chinhu ndakaripota imba yangu 2015 ichizara mvura havana zvavari kundibatsira izvozvi ndiri panze ndaripota kudhara hapana auya kana mumwe chete wekanzuru kanzuru haizi kumbotibatsira kana chimwe chinhu handizivi kuti toita sei nenyaya yekanzuru ende dzimba dzavo tiri kuteerera hapana chatiri kutadza isu tiri kuteerera fanika yangu ndiri kuteerera haina chikwereti kana chii asi izvozvi ndiri panze handizivi kuti ndoita sei kanzuru haina zvairi kutombotibatsira kana chimwe chinhu chairi kubatsira kwatiri handizivi kuti mungatibatsire sei pamaererano nekuti kanzuru itibatsire nekuti tiri kubhadharawo rendi kana uchibhadhara rendi unenge uchifanirwa kuti ubatsirwe nemuridzi wedzimba iyi saka tiri kubhadhara rendi mukanzuro asi tiri kugara panze ozvi ndarara ndiri mumvura kubvira na one kusvikira izvino pandiripo panapa ndinotori panzi saka handizive kuti munotibatsirawo sei